Bu şekliň bahasy ýüz million dollar. Bu şekil iki ýüz on million dollar. Bu bolsa bir milliard iki ýüz segsen million dollar. Aslynda bular ýönekeý şekil däl. Bular kompaniýalaryň logolary. Öý bu ne öz satýa diýýä boý. Bu näme üçin beýle gymmat? Ýa bu şekil jadylymy? Adamlar pullary nirä sowjaklaryny bilenoklar öýdýän. Üstesine internetde käbir web saýtda logotipi mudam taýýarlap berýärler. Sen maňa on dollar ber men saňa logotip taýýarlap bereýin. Diýmeseň ozal, markalaryň ýa-da kompaniýalaryň logotiplerini nämeleriň beýle gymmat edýändigine göz aýlalyň. Şeýle seredilende, ýönekeý ýaly görünýän bu şekilleriň we ýazgylaryň aslynda düýpli manylary bar. Bu manylary reňkleriň, şekilleriň we ýazgylaryň içine ussatlyk bilen gizläp bilmek üçin talant Tejribe we sungat gerek. Logotyp aslynda bir önümiň, berilýän hyzmatyň ýa-da kompaniýanyň ýüzüni, şahsyýetini, reňkler, iň ýönekeý şekiller ýa-da ýazgylar bilen häsiýetlendirmäň iň gowy ýoludyr. Gowy logo kompaniýalar üçin näme üçin beýle möhüm? Birinjiden, gowy logo brendiňiziň, ýagny markaňyzyň ösmegine kömek berýär. Ikinjiden, GoLogo müşderä berilýän hyzmaty ýa-da öndürilýän önümi gymmat bahadan satmaga kömek berýär. Üçünjiden, GoLogo markaňyzyň şahsyýetini, sesini we ýüzüni kesgitleýär. Umuman aýdylanda, GoLogo berilýän hyzmat we önüm üçin iň uly maýa goýumdyr. Şonuň üçin özüne göwün ýetýän kompaniýalar, iň esasy ýüzleri bolan we hyzmatlaryny iň sada ýol bilen tanadýan logolara iň uly maýa goýum goýýarlar. Erbet logolar bolsa, kompaniýaňyzy garyp we dereksiz görkezýär. Satyş edip bilmersiň, sebäbi müşderileriň seni üns merkezlerine almazlar. Halaman ýygy-ýygydan çalşylýan logolar hem has çykdajyly bolýar, Hemem markaňyzyň adamlaryň aňynda ýitip gitmegine sebäp bolýar. Eger siz täze biznese başlan bolsaňyz we eliňizde bir maýaňyz ýok bolsa, onda Taylor Brands ýaly ýa-da Canvanokat com ýaly adreslerden logo brending hyzmatyny alyp bilersiňiz. Eger siziň ýüzüňizi, häsiýetiňizi kesgitlejek professional hyzmat almak isleýän bolsaňyz, onda keseginokat com adresinden logo brending hyzmatyny, Iki D animasiýa hyzmatyny, UX-UI, ýagny web dizaýn hyzmatyny, şeýle-de Google we sosial mediada marketing hyzmatyny alyp bilersiňiz. Onda GoLog üçin nämeler gerekli? GoLog-a şu şertleri tabyn bolmaly. Birinjiden, edilýän iş bilen baglanyşykly özboluşly bolmaly. we hiç ýerde deňi-taýy bolmaly däl. Ikinjiden, ýatda galyjy bolmaly. Ýagny bir gezek seredilende täzeden şony çyzyp bilmeli. Üçünjiden, sada bolmaly. Logolar esasy üç zatdan, ýagny reňklerden, şekillerden we ýazgylardan ybarat bolup bilýär. We bularyň her haýsynyň aýratynlykda adam psihologiýasyna edýän täsiri bar. Geliň bulara Ýeke-ýeke göz aýlalyň. Adamlar bir önüme ilkinji gezek seredenlerinde, togsan sekundanyň içinde ol barada pikir ýöredip bilýärler. Gymmatmy, arzanmy? Baýmy, garypmy ýa-da hili ýokarymy ýa-da pesmi? Bu barada pikir ýöretmede reňkler altmyş göterimden togsan göterime çenli kesgitleýji bolup durýar. Reňklerden gyzyl reňk. Gan aýlanyşygy tizlendiriji, işdä açyjy we tapawutlandyryjy häsiýete eýedir. Tanalýan iýmit markalaryň köpüsiniň logotiplerine seredilende, şeýle-de üns çekmek üçin arzanlaşygyň bolan ýerlerinde gyzyl reňkiň ulanýandygyny hemmämiz bilýäs. Sary reňk optimizmiň, bagtyň, dostlugyň, şatlygyň, duýduryşyň reňki bolup durýar. Gök reňk, ynamdarlygyň, durnuklylygyň, ylmyň reňkidir. Şoň üçin köp banklaryň we bank hyzmaty berýän guramalaryň, ylmy iş edýän guramalaryň logotipleri gök reňkdedir. Şeýle-de uzakdan iň gowy saýgarylýan reňkler gyzyl we gök reňkler bolanlygy sebäpli, polisiýanyň awtoulaglarynda, şeýle-de tiz kömekleriň duýduryjy çyralary gyzyl we gök reňkdedir. Ýaşyl reňk tebigiligiň, saglygyň, ýylylygyň we dynçlygyň reňkidir. Tebigy önümler öndürýän markalar, şeýle-de British Petroleum ýaly aslynda tebigata zyýan berýän markalar özlerini tebigat bilen dost ýaly we arassa görkezmek üçin öz logotiplerinde ýaşyl reňki ulanyp bilýärler. Gara reňk, lýuksyň, Awtoritetiň, hiliň we gymmatçyllygyň reňkidir. Dünýäde tanalýan Apple ýaly kompaniýalar öz logotiplerini gara reňkde ulanýarlar. Ikinji şekiller. Bulardan tegelek şekiller pozitiw häsiýete eýe bolup, ol dostlugyň, söýginiň, köpçüligiň şeklidir. we markalarda iň köp ulanylýan şekildir. Bu şekli olimpiada logotiplerinde halkalar şeklinde görmek bolýar. Ikinji owal şekiller. Çydamlylygyň, dowamlylygyň we durnuklylygyň şekli bolup, köp awtoulag markalary logotiplerinde owal şekli ulanýarlar. Dörtburçluk ýa-da kwadrat şekiller. Disiplinanyň, güýç-kuwwatyň, peýdalylygyň we professionalizmiň şekli bolup, Adidas ýaly markalar bu şekilleri öz logotiplerinde ulanýarlar. Üçburçluk güýç-gudratyň we hierarhiýanyň şeklidir. Dik çyzyklar energiýa we ösüşi, Kele çyzyklar deňagramlygy we goragy, egri çyzyklar ritmi we jomartlygy, gyýtak çyzyklar bolsa tizligi aňladýar. Üçünji ýazuw şekilleri. Biz bu ýerde esasy üç sanany aýdyp geçmekçi. Birinji, serif font. Ýerli, milli, klassyky we resmi ýazuw fondy bolup, has köp çap edilýän materiallarda ulanylýar. Ikinji, sans-serif fondy bolup, sada, arassa, ynamdar we täzeçilligiň fondydyr. Üçünji, skript fondy feminikanyň, baýlygyň, lýuksyň, esasanam, döredijiligiň fondy bolup, dünýä meşhur markalaryň logotipleriniň käbirleri bu fond bilen ýazylandyr. Reňkler, şekiller we ýazuw birigip, bir markany emele getirýärler. Belli wagt geçensoň logotipler diňe bir şekilden ybarat bolman, eýsem ol marka jan berip, sypatlandyryjy häsiýede eýe bolýar. Meselem, şu wagt görýän markaňyzyň ady ýok. Diňe onuň reňkini Şeklini we häsiýetlerini görýäňiz.
Diňe munuň özi markany tanamak üçin ýeterlik. Diýmek, at belli wagt soňra ýitip, ol markanyň şekline we reňkine bürenýär. Her loganyň öz hekaýasy bardyr. Emma olaryň hekaýalary sözler ýa-da setirler bilen däl-de, iň sada şekiller we reňkler arkaly ýazylýar. Amazonyň logosynda A harpdan Z harpa çenli hemme zat bizde bar diýlişi ýaly. Toyota-nyň logosynda Toyota ýazgysyndaky ähli harplaryň bolşy ýaly. Hyundaý logosynda iki adam bir-bir bilen el urşup durşy ýaly ýa-da FedEx-iň logosyndaky negatiw boşlukda ok yşaratynyň gizlenişi ýaly. Umuman aýdylanda, logo sungatynda az köpden kändir. Onda Kesewiniň taýýarlan bu logosynda siz näme görýäňiz? Teswirlerde ýazyň.